Wakaliitwa logoshwo bwana asifiwe nĩ ngwenda gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa mwathani gũtũhe mweke ũyũ nĩgetha tũke tũigue kiugo gĩake tũigue ũrĩa kwenda gũtũtara na ũrĩa kwenda tũikare njĩtagwo Bildad kĩng'ori wa Maathai na nĩngeneire Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia Andũ a parish ĩno ya Kĩng'ong'o tũgĩteithania na mũtungatĩri witũ ah, mũtungatĩri ah, bwana Wahome, bwana Wahome na rũcinĩ rũrũ nĩ tũkwenda gũtongorio nĩ ciugo ikuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia, mbuku ya Isaia ithano kũrutia ĩmwe nginya hau mũgwanja na iria ingĩ ikuoneka thĩinĩ wa Luka ikũmi na ithatũ o, tũrutie ĩmwe nginya hau kenda na ngwenda kwaria ũhoro wa gũciarĩra mwathani maciaro mega o ũrĩa kũngĩkorwo gũikaire Mĩthabibũ nĩ mĩtĩ ya matunda, na matunda ma mĩthabibũ metagwo thabibũ kana grapes. Na thabibũ nĩcio icokaga igathondekwo ndibei, o ndibei ĩrĩa tũtũmagĩra hĩndĩ ĩrĩa tũgũka metha-inĩ ĩrĩa theru nĩ ũndũ wa irio cia gĩathĩ kĩa Mwathani. Na mĩtĩ ĩyo ya mĩthabibũ kaingĩ ĩkũraga mũno bũrũri-inĩ wa Yahudi, na ningĩ no yonekane hakuhĩ na Mediterranean Sea o kũrĩa rũgongo rwa Afrika. Mũna- Mũnabii Isaia agakĩheana ũhoro wa mwendwa wake warĩ na mũgũnda wa mĩthabibũ. Na mũgũnda ũyũ warĩ handũ kĩrĩma-inĩ, handũ harĩ hanoru mũno, na mũrata ũyũ wa Isaia akaũiriga wega mũgũnda ũyũ, akaũthiũrũrũkĩria na mũtaro atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩahotire gũtonya kuo. Agakĩũngania mahiga mothe marĩa maarĩ mũgũnda-inĩ ũcio, mũgũnda ũcio ũgĩikara ũtarĩ na ihiga o na rĩmwe. Agacoka akĩhanda mũthemba wa mwanya wa thabibũ iria njega mũno o na gũkĩra iria cianahandwo thĩinĩ wa area ĩyo. Agacoka agĩaka mũthiringo wa nyũmba, ola tower, nĩgetha mũgũnda ũcio ũgaikario ũgĩe na watchman na agacoka akenja na agaka handũ ha kũihĩra thabibũ to prepare that wine It is- i- i- nĩ ta gwaka ka factory ga kũrutaga wĩra ũcio thĩinĩ wa mũgũnda ũcio mũndũ ũcio akĩrĩ na itanya Na thutha wa kũruta wĩra ũcio wothe, akĩĩhoka atĩ mũgũnda wake nĩ ũgaaciara thabibũ, thabibũ njega na thabibũ ikũmũrehera baida. Nacio thabibũ icio ciume ndibei ĩrĩ mũcamo mwega. Ndibei ĩyo ĩkĩnyuo ĩiguo atĩ nĩ ndibei ya mwanya nĩ ũrĩa ũcamĩte wega. But the surprise maundu ma kumakania uhoro uria wari wa kumakania ni ati mugunda ucio ugiciara thabibu cia githaka thabibu ciari nduru ikireo thabibu ciahi- ciahihwo ikiuma ndibei nduru muno makiria na riu kiuria ni atiri Kĩrĩa mũndũ ũyũ mwene mũgũnda ũyũ aratũria, inyuĩ andũ aya a Kĩng'ong'o-rĩ, inyuĩ andũ aya mũrathikĩrĩria mũgambo ũyũ-rĩ, ta gĩtuithaniei cira harĩ mũndũ ũyũ na mũgũnda wake. Nĩ ũndũ ũrĩkũ mũgũnda ũyũ wagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo ũtekirwo? Na angĩkorwo nĩ wekirwo maũndũ mothe mega-rĩ, wagĩciarire thabibũ cia gĩthaka iria ndũrũ nĩ ũndũ kĩ? Ihinda rĩrĩ tũrĩ na thĩna wa coronavirus disease thĩinĩ wa thĩ yothe ndũkĩte gũtwehereria ta kristiano atĩ tũtigaciare maciaro mega atĩ tũtigaciarĩre mwathani maciaro tũgakĩrwo ũhoro wa mũri- marigĩrĩrio ma mũgũnda ũyũ nĩ ũhoro wa kũirigĩrwo wa kũirigũrwo na kweheria rũgiri rwaruo atĩ nyamũ yothe no ĩtonye nĩ kweheria mũthiringo wa kũrangĩra nĩgetha mũgũnda ũyũ ũrekererio wanangĩke atĩ mũgũnda ũyũ ndũgacoke gũcehwo mĩtĩ yaguo ndũgacoke kũrĩmwo rĩngĩ ona mbura ĩhingwo ndĩkanaurĩre tene na tene Mũgũnda ũyũ ũrekererio ria rĩrĩa rĩũru rĩa mĩigua ta cong'e. Ndiũĩ ndaigana moĩ cong'e. Na gũkũ gwitũ rũgongo tetũ nĩ gũkoragwo cong'e. Na cong'e ndũrĩ nyitĩro tondũ kahana kabegũ karĩ na mĩigua mĩthemba kũndũ guothe atĩ gatingĩnyitĩka wega. Ithuĩ na ithuĩ andũ a Ngai. jehova agĩtũmba na mũhianĩre wake mũhianĩre wake ũgũtaũka ngai ithe ngai mũriũ na ngai roho mũtheru ũtatũ mũtheru ũrĩa tũĩ agacoka agatũhe roho mũtheru nĩgetha aikaragie ngoro citũ ona ningĩ atuonagie njĩra ciake the spirit of discernment agacoka agatũhe indo ciothe iria itũraga thĩ ĩno atĩ tũciramatage na tũcitũmagĩre harĩ maũndũ maitũ mothe jehova agacoka agatwĩka atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa tuorĩire mehia-inĩ we mwene agatũma mũrũ wake wa mũmwe nĩgetha oke atũhonokie agagĩtuĩka maũndũ mega ehokete atĩ na ithuĩ no tũrĩmũciaragĩra maciaro mega agĩtwatha atĩ tũrute wĩra wake wega mĩgũnda-inĩ nĩgetha tũgĩage na maciaro ma gwĩteithagia na gũteithagia arĩa mabatarĩte, tũrute wĩra mwega kũrĩa mawabici-inĩ kũu twandĩkĩtwo, atĩ tũhingĩrie andũ mabataro mao ona matakũ- gũtarĩ mahaki ma kwendekana. Nĩgeetha maciaro ma mũndũ harĩ Ngai namo monekane. Ningĩ kũũrĩa mĩciinĩ, ngwatanĩro njega gatagatĩinĩ ka mũthuri na mũtumia, o na ciana na aciari, nĩgeetha maciaro mega namo monekane. O na kũũrĩa ciana ciitũ ithomagĩra, mathukuruinĩ ma mũthemba ũrĩkũ na ũrĩkũ. Andũ mathondeke ũhoro wa gĩthomo wega nĩgetha ciana ikahĩtũka wega, maciaro mega makonekana. Ona kũrĩa tũrĩ kanitha-inĩ, ũhoro wa kũrĩithia ngoro cia andũ, marĩithie ng'ondu cia Mwathani wega. o ngoro ciao iroretio na igũrũ kũrĩ mwathani nĩgetha ihonoke na ituĩke cia gũciarĩra mwathani ma- ma- maciaro mega na ngakena nĩ ũndũ wa wĩra mũnene mũno ũkoretwo ũkĩrutwo nĩ Women's Guild atĩ ona rĩrĩa kũrĩ na maũndũ ah, ma kũhĩnga andũ maũndũ ma kũgiria andũ maume kana mathiĩ nĩ atĩ o marĩ o wĩra-inĩ na no mararuta wĩra wega o memenyereire ĩndĩ gũtikĩagaga ona amwe ma kũremwo nĩ gũciarĩra ngai maciaro na marĩ wĩra-inĩ ũcio Nĩ harĩ mũngirũndi ũmwe no tu wa ndigwĩciria arĩ wa PCA hihi ahota gũkorwo arĩ wa mũngirũndi wa, wa kanitha ũngĩ na mũtumia ũyũ nĩ arathimĩtwo wega na bamĩrĩ yake akarathimwo na akaheo indo na akaheo nginya ng'ombe cia gũkamaga endagie iria Na rĩu mũtumia ũyũ nĩ harĩ mũtumia mũkũrũ wandĩkĩte iria gwake na ndauga ti wa PCA ti ngirundi ĩno ya- ya PCA rĩrĩa aki- andũ makĩandĩkĩte iria harĩ mũkũrũ ũmwe na mũkũrũ ũcio nĩ gũtwa- nĩ gũtwa- nĩ gũtwarĩrwo atwaragĩrwo atwaragĩrwo nĩ kana ka mũngirundi ũyũ na mũtumia ũyũ mũkũrũ arĩ mũtana mũno ndũngĩathire gwake wage kũrũma kanyamũ no rĩrĩa mwana agĩtwarire karia agĩkĩona ndarĩ na irigũ rĩrĩa aheaga mwana ũyũ akĩmwĩra eterera tũruge Atumia nĩ moĩ cai kũrĩ mĩrugĩre mĩingĩ, kũrĩ maĩ macamũke, wĩkĩre majani, wĩkĩre iria. Nĩ kũrĩ ũhoro naguo wa kwamba gũcamũkia maĩ, ũcoke ũrugĩre thĩ. Rĩu mũtumia ũyũ mũrugĩre wake warĩ wa kwambĩrĩra iria, acoke ekĩre maĩ, acoke ekĩre majani. na rĩrĩa ekĩrire maĩ rĩrĩa ekĩrire iria nĩgetha acoke ekĩre maĩ gacucu karĩa gakĩmwĩra cucu ndũgekĩre maĩ mami nĩ agwĩkĩrĩte mami nĩ agwĩkĩrĩte rekei ona kũrĩ na mathĩna marĩa marĩ kuo rekei maciaro mega monekane harĩ wĩra ũrĩa tũraruta nake ngai no arĩtũrathimaga ona jehova akĩrutĩte wĩra mũnene ũguo harĩ ithuĩ rĩmwe nĩ tũremagwo nĩ gũciarĩra macia- jehova maciaro marĩa magĩrĩire tũgagĩciara ona ithuĩ thabibũ ndũrũ rĩngĩ nĩ thabibũ cia rũthũũro na ũremi Nĩ thabibũ cia ũiru na ũhinga, nĩ thabibũ ndũrũ mũno tondũ nĩ cia wĩyendi na kũhinyanĩrĩria. Kĩũria nĩ atĩrĩ, nĩ atĩa Ngai atatwĩkĩire tondũ twaga kũmũciarĩra maciaro mega, twaciara o thabibũ iria ndũrũ? Endwa akwa, rĩrĩa twaciarĩra Jehova maciaro moru macio marũrũ, nake akeheria rũgiri, akeheria rũthingo, agatwehereria wega wake, nake caitani agatonya ngoro-inĩ citũ, mĩrimũ mĩũru ĩgatũnyita, ng'aragu na njaga ĩgatũkorerera ũngai ona ũmũndũ ũgatweherera atĩ ũrona mũndũ a- ciĩko iria areka ona ndareka ona tiga mũndũ ũĩ ngai ona ndareka ta mũndũ tũgekaga maũndũ marĩ magigi thayũ ũkaga bũrũri-inĩ thayũ ũkaga mĩciĩ-inĩ itũ tũgakĩnyarirĩka o ta mbũri itarĩ na mũrĩithi tondũ nĩ tumĩte nja ya wĩtĩkio na wendi wa Ngai. Na nĩkĩo nake mwathani Jesu aheanire ngerekano ya mũkũyũ ũcio wethirwo maciaro mĩaka ĩtatũ makĩagaga harĩ ithoma rĩu rĩngĩ rĩa kerĩ ruka ikũmi na ithatũ Ĩndĩ nake mũrĩmĩri akĩhoya akiuga atĩrĩ, Mwathani, reke ũikare mwaka ũyũ-ĩ, o naguo-ĩ, o kinya ndĩũrĩmĩre na ndĩũitĩrĩrie thumu, na thutha wa ũguo ũngĩciara nĩ wega, ũngĩkĩaga gũciara no ũtemwo. Endwa akwa a Kĩng'ong'o na acio matũ- maratũthikĩrĩria, rĩrĩa ngũthomaga ciugo ici mũthe- kĩroko tene, mwathani anjatha atĩ njũke ndĩmũrehere tũgayane na inyuĩ, re- tũngĩcokia meciria na thutha, no tuone ũrĩa mwathani atũrathimĩte, agatũrathima agatũhe muoyo, agatũrathima angĩ agatũhe atumia na angĩ agatũhe athuri na ngai agatũhe ciana ona no atũhete indo iria tũratũmĩra na makĩria agatũhe thayũ thayũ wa ngoro ona maũndũ maingĩ marĩa tũkũririkana kana tũkũmenya ngai atũrathimĩte namo ona angĩkorwo kũrĩ na mũrimũ ũrĩa ũkĩte rekei tũrũgame tondũ ndũgiria ngai ende maciaro mega kuma harĩ mũ- mũkristiano kĩũria nĩ atĩrĩ kahinda kau we ũikarĩte muoyo rĩ na ũkaheo irathimo icio ciothe nĩ ngai rĩ nĩ ũtũrĩte wĩ mũrata wa mwathani mũtũrĩre waku nĩ ũgocithĩtie mwathani nĩ ũciarĩte maciaro mega nĩ ũtĩ- nĩ wĩtĩkĩrĩte mwathani jesu kristo ta mwathani ngai na mũhonokia wa ngoro yaku Nĩ maciaro marĩkũ ũciarĩire Mwathani nĩ ũndũ wa gũgũtũria muoyo o na gũkũrathima kũu akũrathimĩte? Nĩ ũndũ ũngĩkorwo wĩ wa kĩeha kĩnene rĩrĩa Mwathani angĩtuona tũtamũciarĩire maciaro marĩa maganĩrĩire. tondũ onake jesu nĩ atũhete ihinda rĩega rĩa kũmũciarĩra maciaro mega tũngĩtuĩka atĩ nĩ tũciarĩire jesu maciaro rĩ hihi maciaro macio mega nĩ marĩkũ Endwa akwa, tũngĩkorwo tũciarĩire Mwathani maciaro mega, rĩrĩa twatuĩka andũ a gũthũũra wĩhia, rĩrĩa twatuĩka andũ a kumbũra na kũhera mehia, tondũ ĩyo noyo ndawa ya mehia, rĩrĩa twatuĩka andũ ehokeku, andũ akindĩrĩku wĩtĩkio-inĩ, andũ matuĩkĩte andũ a kĩhooto, andũ marĩ na wendo ũrĩa wa ma, andũ makũhota gũtungatĩra arĩa angĩ maiyũirwo nĩ tha na maiyũirwo nĩ wendo, andũ ahoi Ngai kũna. O ũrĩa kũngĩkorwo gũtariĩ, maciaro nĩ makwendekana. Rĩmwe tondũ nĩ ngĩrutĩte wĩra thibitarĩ na nokuo ndĩ, nĩ njiguaga kũhoteka mũno rĩrĩa ngũthiĩ kũhoya na mũrwaru thĩinĩ wa wondi. Na ndarora mũrwaru ũyũ na ndaria nake, ngakĩmenya mũtũrĩre wake, no nganyitwo nĩ kĩeha kĩingĩ tondũ rĩ ndamenya rĩu aretĩkĩra mwathani rĩrĩa we arĩ mũrwaru na rĩrĩa ahinyĩrĩirio mũno ĩndĩ mwathani nĩ mũiguanĩri tha mwathani nĩ muohanĩri Mwathani nĩ mwene wendo. Ningĩ mwathani nĩ ehunjĩtie na njĩra nyingĩ mũno na njĩra hũthũ tũkũigua atĩ nĩ niĩ mũthabibũ ũrĩa wa ma nake Jehova nĩwe mũrĩmĩri Na ithuĩ nĩ ithuĩ honge, o ta ũrĩa rũhonge rũtangĩhota gũciara rwĩ rwiki, noguo na ithuĩ tũtangĩhota gũciara tũtai- tũtaikaire thĩinĩ wa Kristo. Rũhonge ruothe rwĩ thĩ- rwĩ thĩinĩ wake Nĩ rũciaraga maciaro mega, na rũrĩa rũtaciaraga nĩ gũcehwo rũcehagwo. Tũtarĩ hamwe na Kristo tũtirĩ ũndũ tũngĩhota gwĩka. Twaga gũikara thĩinĩ wa Mwathani na twage maciaro, Marĩa ehokete tũmũciarĩre nĩ atĩ nĩ gũteo tũrĩteo ta honge icio itaciaraga. Honge icio itaciaraga igakĩũma, ikonganio, igaikio mwaki-inĩ. No rĩu...

Hihi tũkwĩgwatia nĩ thumu tũtekĩrĩtwo, nĩ gũcehwo tũtacehetwo, ĩ kana nĩ kũrĩmĩrwo tũtarĩmĩirwo? Ti wega gwĩkĩra kiura mũgũnda-inĩ wa mwathani, na tũtirĩ na maciaro tũramũciarĩra. Endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani, Jesu arũgamĩte harĩa arĩ na gĩciko, arĩ na icembe, arĩ na hurumbarũ, arĩ na thumu, nĩgetha tũitĩrĩrio icembe oko tũtiraciara, nĩ gũkonya mũtĩ ũcio na wehere. nĩgetha tũtige gwĩkĩra mũgũnda wa mwathani kiura. Kiura nĩ mũtĩ ũrĩa ũmeraga ũgakũra wega ũkĩoneka na ndũrĩ na maciaro na ndũngĩreka mũtĩ ũngĩ kana kĩndũ kĩngĩ gĩkũre rungu rwaguo. Mwathani arotũteithia Atĩ hĩndĩ ĩno o ũrĩa tũrahoera mĩciĩ tuone nĩ mĩa- nĩ- nĩ- nĩ mweke tũhetwo nĩgetha tũrutio kũu mĩciĩ-inĩ maciaro moneke kuma kũu mĩciĩ-inĩ na tũtigekĩre kĩgwatio Ta ũrĩa andũ amwe maragweta atĩ rĩu tũtitonyaga kĩgongona-inĩ, nĩ twagirĩrĩirio, gũtirĩ ũndũ tũngĩ. Aca, kanitha nĩ hĩndĩ ona ũgĩte na hinya nĩ ũndũ umĩte gwaku mũciĩ, ũciarĩte maciaro kuma o gwaku mũciĩ, kanitha wa Kristo ũgakĩgĩa na hinya. Rekei Mwathani... Agaatũkora tũrĩ na maciaro tũngĩmũnengera, nĩgeetha nake atũrathime. Ũndũ ũngĩgoocithia awa nũ atĩrĩ, No mũciarage maciaro maingĩ, nĩgeetha mũtuĩke arutwo ake. Tondũ Jesũ nũagũũka na nwa kwenda maciaro marĩa tũ- tũ- tũciarĩte rekei tũkĩmenyerere rekei tũrute wĩra wa ngai rekei tũteithanie nĩ ũndũ mwathani nĩwagũtũkora na nĩarenda maciaro Iguai atĩ o mũndũ arĩ na mweke wa gũciara maciaro mega, na gũtirĩ mũndũ ũtonetio njĩra, nĩ ũndũ Jesu nĩwe njĩra, na nĩwe ũhoro ũrĩa wa ma, na nĩwe muoyo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ, na rĩa Mũriũ, na rĩa Roho Mũtheru, rekei tũrũgame tũhoe. mwathani tuoka mbere-inĩ yaku nĩ ũndũ nĩ tũkwenda kwehera mehia maitũ nĩ tũkwenda ithe itũ a matu-inĩ ũtuone na ithuĩ twĩyone thĩinĩ wa ngoro citũ Kũrĩa tũthiĩte ta ũrĩa gũtagĩrĩire maciaro makea- makaga, ũka mwathani witũ twĩkĩre hinya, ũka mwathani witũ tũriũkie rĩngĩ, ũka Ngai witũ nĩgetha tũmenye atĩ tũrĩ aku kũna kũna na nĩ ũkwenda tũgũciarĩre maciaro mega. O ũmwe witũ kũu mĩciĩ-inĩ, o na kũu mawĩra-inĩ, nĩ tũĩ nĩ ũgũtonya o kuo, na nĩ ũgũkora maciaro marĩa tũciarĩte, maciaro maringanĩte na gwĩtĩkia kũrĩa Ngai witũ ũtũhete. Tũrokĩgĩa na thayũ, na tũgweterere na ũcamba, nĩ ũndũ nĩ tũkũrũmĩrĩire, o wega-inĩ waku na wa Mũrũguo ũcio Jesu, Mwathani na Mũhonokia witũ. Naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũroikaragia ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo nĩ getha ti itherũ mũtũre mũmenyete Ngai ona ningĩ mũmwendete nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe ona wega wake ona kĩa mwathani witũ Jesu Kristo kĩrotũũrana na- kĩrotũũrania na inyuĩ mĩciĩ-inĩ mawĩra-inĩ o na ningĩ kĩrokinyĩra endwa anyu o hamwe na ciana cianyu kũrĩa guothe marĩ kuma rĩu nginya tene o na tene amen